Kan hriat theuh angin kum Sangni sawm pali leh Sangni sawm pakua Lok Sabha General Election-ah te bjp in party mala sawrkarna siam tura seat mamawh zat hmu ve vein hneh takin sawrkarna an siam a. Chutih laiin heng inthlanpui pahniha te hian India rama political party upa ber leh rorelna changrei ber party Indian National Congress-in Lok Sabha seat awm zawng zawng zat atanga za a sawm an lak tlin loh avangin Lok Sabha hian Leader of Opposition pawh a nei thei lo a ni. Chutiang khawpa Lok Sabha inthlanpuia bjp an chak chuan ramchhung state hrang hranga Legislati Assembly inthlanah te nghawng a nei lianin bjp sawrkar a piang chho zel a. thil an tih theih chhoh tak em avangin majority an hmuh lohna state ah te pawh sorkar ding lai ti phelhin an telna sorkar leh an thuneihna sorkar an din chho ta zel a. Goa, Madhya Pradesh, Manipur, Nagaland leh Karnataka te mai bakah tunhnai deuhah nikum sanghnihsawm hnih pahnih June thla ah Maharashtra ah party dang sorkar te ti phel in party dang mla te lam tang a siam in sorkar na an siam leh ta kha a ni a, heng an hmalak na hi a chip chhiar a sawi dawn chuan rei tak sawi tur a awm awm e. Hetia state hrang hranga party lian te ti phela an lalna sorkar an din hlawhtlin theih lai hian state thenkhatah erawh an hlawhchham ve thauh va. Nikum June thla ah Shiv Sena party ti phela Maharashtra a sorkarna an siampui hnu lawk August thla ah state party te chunga bjp chet dan chu tha ti lovin Janta Dal United, JDU, hruaitu Bihar Chief Minister Nitish Kumaran Bihar-a bjp an thawhpuiin a titawpin Chief Minister hlui Lalu Prasad Yadav-a lam a hawi a. Lalu-a fapa Tejaswi Yadav-a Deputy Chief Minister atana hmangin sorkar thar an siamzawm nghal kha a ni a. Chumi hnu October thlaah Telangana-a ruling party Bharat Rashtriya Samiti, BRS, party mla pali te bjp aiawh palai pathumin bjp-a lut tura an thlem lai leh sum tam tak an tawk tarh lai video record-a social media-a theh darh a ni a. Bjp palai pathum te hi man an ni nghe nghe. Heti lai hian Delhi leh Punjab ah te pawh Aam Aadmi Party in an party mla te bjp in cheng tam tak tawk tar a bjp a lut tura an sawm thu an aupui ve mek bawk a. Mi tam takin heng thil te hi a tak tak a nih pawh kan ring lo hial mai thei. Mahse bjp hian Aam Aadmi Party sawrkar a bikin Delhi a Arvind Kejriwal a kaihhruai sawrkar hi sanghnih sawm panga a tang daih tawh khan tihchhiat a tih keh tumin nasa takin a beih a. Chief Minister leh Deputy Chief Minister mai bakah mla tam tak Delhi Police-in case siamsakin tihmual pho an tum a. Kum khat an sawrkar tlin hmain Aam Aadmi Party mla sawm pahnih laiin man an tawk hman a, Arvind Kejriwal, Manish Sisodia leh Satyendar Jain te tiamin mla sawmhnih pakhat te lakah Delhi Police hian criminal case hrang hrang sawmli pali lai an ziak lut hman bawk. Bjp in media lama nasa taka aupuiin a mualpho theih ang berin aam aadmi party an beih a. Mahse heng case-ah te hian court in aam aadmi party mla te hi a chhuah zalen vek thung. Tin, sanghnih sawm panga a aam aadmi party in mla sawmhnih pakhat parliamentary secretary a a ruat avangin sorkar atang a ham thatna dawng an ni tiin bjp lamin mla an nihna atanga bantir an phut a. Election Commission of India thutlukna leh rawtna angin President of India in heng Aam Aadmi Party mla te hi sanghnih sawm pariat, January-ah an mla nihna a hlihsak a. Mahse March thlaah Delhi High Court in Election Commission thutlukna chu a dik lo tiin Aam Aadmi Party mla ban tak te chu mla an nihna a pe let leh. Chung hun lai atang daih tawh chuan bjp hian Aam Aadmi Party tih mual pho va, Arvind Kejriwal hi Chief Minister thutthleng atanga hnuhthlak an la tum chhun zawm char char a. Tun hnai mai, thla hmasa, March chawhnu lama Delhi Assembly Budget Session neih zawh takah pawh Bjp mla te hian sawrkar hrin tawk lohna motion, No Confidence Motion, pu lut a, Arvind Kejriwal a kaih hruai Aam Aadmi Party sawrkar paihthlak an tum hle. State Legislative Assembly ah te hian No Confidence Motion sawi ho a nih theih nan member awm zawng zawng atanga za sawmhnih talin chu motion chu an thlaw pangai a. Chumi hnuah speaker in sawi hona hun leh vote lakna hun a hawng leh thin. Member zat ve aia ta min chu no confidence motion chu a thlawp zawnga an vote a nih chuan sorkar ding lai ṭhriah a ngai ṭhin. Mahse tun ṭum sorkar Trump kal meka Delhi-ah hian Aam Aadmi Party-in seat sawm sarih awma mla sawm ruk pahnih neiin bjp-in pariat an nei ve a. Hausa no confidence motion phar a ni a, sawi ho a nih theihna tur ringawt pawhin bjp lam hian a lo bera mla sawm pali thlawpna an mamawh a. Mla pariat chauh an nei chunga no confidence motion put luh an duh thu Speaker hnena an theh luh danah hian Aam Aadmi Party mla paruk tal a lo bera an mahni thlawp tura hmin theih an inbeisei tihna a ni. Speaker hian no confidence motion chu March ni sawmhnih pakua a sawi ho a nih tur thu a puang a. Mahse March ni sawmhnih pariat thlenga bjp lamin anmahni thlawptu tur mla an hmuh zawh tak loh avangin an beisei chu a hlawhtling dawn lo a ni tih hriain Speaker hnena no confidence motion put luh an duh thu an theh luh kha March ni sawmhnih pariat tlaiah an hnuk kir a. Tichuan no confidence motion chu pharh a ni ta lo. Mahse March ni sawmhnih pakua a lo thlen chuan House Leader, Chief Minister ni bawk Arvind Kejriwal-a'n bjp member ten House-a an duh zawng an sawi theih nan hun remchang siam sakin confidence motion a pu lut a. darkar khat chuang lai sawi ho a nih hnuin chu confidence motion chu pass a ni. Chumi nia House Leader, Chief Minister Arvind Kejriwal-a thusawi chu tun a ilo ngaithla ang. Pu Speaker, tun ang hun sorkar laipuia bjp sorkarin mipuite rorelna rap bet tura ram puma theihtawp a chhuah mek laia vawiin a he house a thil thleng hi mipuite rorelna ram kan la nih zia entirna leh puan chhuahna ropui tak a tlingin ka hria. Ni riat ni kua vel liam ta a session tan a nih hlimin kan bjp mla ten no confidence motion an put luh tur thu media ah an aupui chiam kha a ni a. No Confidence Motion pu lut tura mla sawm pali te thlawpna neih a ngaih laiin mla pariat chauh an nei a ni si a. Chuti chunga No Confidence Motion put luh an tum thu an puang chu mipuiin mak an tiin an hrethiam lo hle a. Chanchin Bumi pakhatin bjp mla te hnena zawhna a zawhin anni chuan an put luh ngei tur thu an sawi bawk si. Tichuan kei pawhin mak ka ti a, kan mla te hi lei maithei an lo ni reng a ni lo maw tiin mak ti takin ka ngaihtuah tiin nui vur vurin a mla te lam hawiin a ban a phar chhuak a. A mla te pawh an nui nasa hle. Chutah te hian a sawi chhun zawm zel a, heng kan mla rual hi a mal te tein ka bia a. BJP-in an tih thaih thu Manish Sisodia leh Satyendar Jain-te anga case phuah chawp hmanga zela khung theih reng an nih thu hmanga an vo dan leh BJP-a lut tura cheng vai bel chhe sawmhnih te, vai bel chhe sawmhnih panga te-a thlem an nih thu te min hrilh hlawm. Mahse chutiang vona leh thlemna nasa tak karah pawh chuan Pu Speaker, vawiin hian kan mla paruk chu sawi loh, pakhat te pawh bjp hian min chhuhsak thei lo a nih hi. Aam Aadmi Party in mla sawmruk pahnih kan neih a, chung zingah chuan Manish Sisodia leh Satyendar Jain te kan hnenah an tel thei lo va. A baksawm ruk atangin Rajesh Gupta, Prakash Jarual leh Rohit Merolia te Delhi pawnah an zin mek a. Sawmnga pasarih la bang atangin pakhat Speaker a ni a. A baksawmnga paruk te chu tumah a bo abang awm lovin tunah hian ka ding lamah an thu kim thap ti a sawi laiin a ding lama thu te chuan uar tak leh ring takin an dawhkan an lo beng rih a. Chumi hnuah ti hian a sawi chhun zawm le. Chutianga CBI, ED, Income Tax leh thil chi hrang hrang hmanga an vo hnu leh cheng vai bel chhe sawmhnih panga te, vai bel chhe sawm nga te pawha tumah an thlem thluk zawh tak si lovah chuan an motion ngaihtuah leh sawiho hun atana Speaker hun ruat thlen hma ni chiah nimin khan chu an motion dilna lehkha chu Speaker hnen aṭangin an la kir leh ta a ni a. An dinhmun a ding hi ni ta zawk ila chuan min hmu si tin min diriam mang a, an motion put luh tum a hlawh chham e tiin TV ah nasa takin min deuh sawh ang. Mahse keini chu mipuite rorelna a rinna nghattu te kan ni a, eptu ten no confidence motion put luh an duh a nih chuan sorkar tana namnul theih loh thu pawimawh sawi duh an nei a ni ngei ang. Chung an thusawi duh chu sawina hun remchang kan siamsak tur a ni tih ngaihdan ka rilruah a rawn lut nghal a. Tichuan, hengte hi kan thiante tho an ni a, tunah vei lamah an thu a ni mai a, nakinah chuan ding lamah te pawh min la rawn fin duh theih asin. Chuvangin an sawi duh zawng an sawi theih nan hun kan hawng tur a ni tiin confidence motion ka rawn pu lut ta tawp mai a ni a. Eptu ten no confidence motion an put luh hlawh chham avanga an pual a, sorkarin confidence motion a put luh hi ram pumah kan hriat vawi khatna a ni hial awm e. Keini chuan kalsualna laka min veng tur leh kan tih dik tawk loh te min hrilh a, ram hmasawnna min ngaihtuah pui reng turin eptu te hi kan mamawh a, anni nena sawi hona neih fo hi tha kan ti. Chumi kawngah chuan vawiin hian Pu Speaker, a hmasa berin lawmthu hrilh che ka duh. Ngun takin ka lo thlir a, minute sawm ruk panga chhung sawihona hun i hawn a, mla pariat nei eptute tan minute sawm thum panga i pe a, dinglam a thu mla sawmnga parukte tan minute sawm thum i pe. Parliament inkaihhruaina dan leh Assembly inkaihhruaina dan te kan en chuan House chhunga sawihona huna party hrang hrang ten an member neih zat ang zelin hun an nei reiin an nei rei lo a ni ngai a. Chumi hisap chuan kan thiante hian minute sawm ruk panga ah minute sarih chauh an neih theih laiin a let nga tam minute sawm thum panga lai hun ni pe a. Hetiang Speaker hi an tam lo hle ang. Mahse kan unaute thusawi kha ngun takin ka lo ngaithla a, khati reng reng kha chuan sanghnih sawmhnih panga chu sawi loh, sanghnih sawmnga thlen thleng pawhin Delhi-ah hian sawrkarna an siam lo hul hual ang. An vei zawng leh an sawi duh zawng kha a ho lu lai em a ni. Eptu kan ni tih avanga rem leh rem lova sorkar lai sawisel phet ringawt hian hmasawnna a thlen lo va, ram leh mipuite hlawkna tur kan ngaihtuahin kan sawi ho tur a ni. Kejriwal-a'n Mohalla Clinic sangkhat siam a tum thu a sawi a, engatinge zakua sawmkua panga chauh a siam tih vel mai mai a naupui a, panga dang pawh chu kan siam be leh mai dawn alawm. Sugar damdawi a awm lo tih thu mai mai te confidence motion ah a naupui chiam a. Sugar damdawi chu kan dah leh mai dawn alawm, engah nge in lungngaih chiam ni? Damdawi dang te chu in hmu tha lutuk a ni lawm ni? Heng kan unau bjp te hian sanghnih sawm pasarih ah pawh khan kan sorkar hi paihthlak an lo tum tawh a, khati lai khan kan hlau in kan zam ru ve hle a. Tuna erawh chuan an tih theih chin kan hre chiang ta. Bel ruak apiang a ri ring an tih ang deuhin an ri hi a ringin an vo pu man a em em a, chhungrila engmah an lo pai tak tak si lo. Aam Aadmi Party mla sawmhnih pakhat te disqualify-in a bak dang chuti zat kan lam tangah kan siam ang a. Tichuan Kejriwala sawrkar hi paihthlain Delhi-ah bjp sawrkar kan siam ang tiin sanghnih sawm pasarih velah thu an thehdarh chiam a. Chung hun lai chuan Aam Aadmi Party-in mla sawm ruk pasarih kan neiin an nin pathum chauh an nei thung a. Chuti chunga sawrkarna min chhuhsak an tum kha mak kan tiin kan hrethiam pha lo hle thin kha a ni a. Mahse, TV lama thu puangtuten he thilah hian a mitsah ten an theih tawp an chhuah a, Delhi-ah sorkarna siam ngei an tum tiin an rawn puang chuah chuah thin kha a ni a. Chutiang chuan sanghnih sawm pasarihah theih tawp chhuahin Aam Aadmi Party sorkar paihthlak an tum a, sanghnih sawm pakua leh sanghnih sawmhniha an tum hlawhchham leh a. tuna an hlawh chham leh bawk a tun hnuah chuan tum tawh lo se a tha ang zahna tlem te tal an nei a nih ngai chuan a tiin ruling mla ho nui ri leh dawhkan beng ri a ring hle chutah te hian a sawi chhun zawm zel a nikum october thla khan telangana ah sting vedio tih chhuah a nih kha in lo en ve vek in ka ring a. Telangana sawrkar titlu turin bjp ai awh mi pathum an kal a, BRS mla pali te nen inhmuhin an indawr. Chu an indawrnaah chuan bjp ai awh pathum te chuan BRS mla te chu Amit Shah leh an party thuneitu sang dang te nena inhmuh tir tiamin chengvai bel chhe sawm nga theuh pek an tiam bawk a. Chu mai ni lovin Delhi-a Aam Aadmi Party mla te mla pakhat cheng vai bel chhe sawmhnih panga zela lei tura mla eng emaw zat an biak hmin tawh thu bjp aiawh te hian an sawi lang bawk. Zanah Telengana Chief Minister K Chandrasekhar Rao-an min rawn phone nghalin, Arvind ji, thuruk hriat ka nei a nia, I sorkar paihthlak a ni dawn hnai tiin min rawn hrilh a. Keiin, E khai lu ngai suh, kum thum liam ta atang tawh khan hetiang thu hi a lawm an la sawi char char. Engah mah ngai duh suh ka lo ti let ve thung. Mahse bjp ho pawh hi an ti mak lutuk a, kan mla te pakhat manah cheng vai bel chhe sawmhnih panga an dah laiin Telangana mla te man atan vai bel chhe sawmnga zel an phal thung a. an ti fair lo tak tak a ni, a tiin Ruling mla ho nui ri leh dawhkan beng ri a ring leh hle. Tun hmain in lo tum nasa tawh a, zahna tlem te tal in nei ve te a nih ngai chuan tunah chuan tum buai duh tawh suh u. Aam Aadmi Party kan ni a, Bhagat Singha hnung zui turin awm kan ni. A tul chuan khaihlumna dawhsanah pawh lawn turin kan inpeih reng a, hetiang a suma lei mai mai theih hi kan ni lo. Ram tana nun hlan inhuam kan ni a, ram leh hnam phatsan thei kan ni lo. Vawiin hian heng ka ding lama thu mi huaisen leh mi chhuanawm tak tak te hi lawmpuina ka hlan duh a. Khawvela chakna leh thil tih theihna awm zawng zawng pawhina a tih keh zawh loh leh a tih chhiat theih loh te an ni. Kan unau bjp te hian sorkar paihthla turin kan mla paruk tal an lama hruai pen ngei an tum ruh hle a. Mahse pakhat mah an hruai peng zo lo, a tih hnuin a ding lama thu an party mla te lama ban phar chungin an duh angin an lamah in tang ta si lova, inchunga thil tha lo an tih te in hlau em tiin a zawt a. Hlau lo tiin Aam Aadmi Party mla te chuan an chhang. Chutah Chief Minister hian in chungah eng emaw lo thleng a nih pawhin thlasa rih thlariat vel zela in tan a ngai ang a, a bak chu engmah tih theih dang an nei chuang lo. Zela an khung cheu a nih chuan in tan ukil tha ber ber ka ruai ang a, in awm loh chhunga in chhungkaw mamawh zawng zawng ka lo ngaihtuah bawk ang, tiin an party mla te chu a hrilh a. mla ho chuan nasa taka dawhkan beng ri chungin zela tan an hlauh loh thu an sawi. Chumi hnuah Chief Minister hian ti hian a sawi chhun zawm leh a, Tun hnai ni eng emaw zat kal ta chhung khan Prime Minister Modi-a'n hmun hrang hranga a thusawinaah ED leh CBI-in party hrang hranga ei ruk ching politician-te a ti pum khatin a tanrual tir mek a ni, tiin a sawi thin a. a sawi dik teuh khawp mai. ED leh CBI te hian party hrang hranga politician eiruk ching lian tak tak ho bjp a lut turin an sawm khawmin an rut khawm mek a ni a Prime Minister hian a sawi dik teuh khawp mai. ED leh CBI te hian ram chhunga party hrang hrang, politician lian deuh te hnena kalin an chal a si lai a, chuktuah chungin bjp a luh nge i duh zel a luh tiin duhthlan tur an pe thin a. Chutah chuan thil dik lo lo ti tawh thin te chuan zel atan leh mualpho aiin bjp a luh an lo thlang thin. Manish Sisodia chalah pawh silaiah tinin bjp a luh nge zel a luh i duh tiin duhthlan tur an pe a. Sisodia hian bjp a luh thlang lovin zel a luh a lo thlang thung. Satyendar Jain pawhin bjp a luh ai chuan zel a luh a thlang a. Hemant Biswa Sarma, Narayan Rane, Suvendu Adhikari, Mukul Roy leh midang hrang hrangte chuan bjp a luh an thlang a. a chhan chu tun hma thil dik lo an lo tih tawh te avanga mual pho an hloh vang a ni. Manish Sisodia leh Satyendar Jain te erawh in thil dik lo an tih loh avangin rei tak zela an awm reng thei dawn lo tih hriain zêl a luh an ngam a. Vawina bel an hmu lo a nih pawhin naktuka naktuka han hmu lo a nih pawhin a tuk lehah chuan an la hmu ngei dawn a ni tih hriain huai takin bjp vona leh thlemna an hnawl ngam. Chutiang chuan bjp hian ram chhunga thil tihsual leh dan bawhchhiat lian tak tak nei politician rual te an party an sengkhawm mek zel a ni a. Hun hi a ngai reng a ding lovin a inthlak danglam thin a. Tunah bjp in sawrkarna changin Narendra Modi Prime Minister a ni a. Nakin engtik nia emaw erawh chuan an sorkarna hi an kalsan nala tul ve ngei dawn a. Chumi hunah chuan awlsam tein India hi corruption awm lohna rama a siam theih tawh ang. Eiruk ching leh dik lo taka thil tih ching politician te ED leh CBI hmanga bjp a khungkhawm vek an nih avangin an sorkar tawh loh hnuah chung ei ruk ching politician te chu zawn buai leh chhui buai vak ngai lovin awlsam te a hman zung zung mai tawh tur an ni a. Tichuan India hi ei rukna awm lohna ram a ni tawh mai ang tiin nui vur vurin a sawi a. Ruling lamin dawhkan an lo beng ri nasa leh hle. Chutah thutak deuhin ti hian a sawi chhunzawm. Pu Speaker, Pathianin Modi ji hi ram rawngbâwl theihna tur chance ṭha tâwp khâwk a pe a. A duh chuan engpawh ti thei. India hi ram hla tak min thlenpui thei dinhmunah Pathianin a dintîr. Mahse chumi chhân lêt nân chuan eng thil thil te nge a tih hi? Rampuma eirukna, intihbuaina, inhmelmakna leh thinrimna chi a tuhin mi tinreng hlauthawng leh ṭi dekin a hriam a, tihbuai loh a ram pawh an nei lo. Keinin ram tana inlungrual taka hnathawh kan duh laiin ani chuan min do reng a, Manish Sisodia te pawh Education a hnathawh that avangin Delhi mai ni lo, ram pum tana zirna tih hmasawn nan hmanrua te han hmang tangkai se, ram inhma a sawn phah dawn tehlul nen. Chutianga tih a hnek chuan tihian zela a khung a ni a. ram mipuiten nasa taka hnehna chan tirin ram rawngbâwl hna thawk tûrin chance ṭha tak an pe a. Mahse chu chance ṭha chu a ni lo zawngin a hmang ta hlauh thung a nih hi. ED, CBI, Income Tax leh hmanraw dang hrang hrang hmangin ram chhûnga mi chi tinrêng an vo betin an thunun a, hna thawk tûrin tûmah an chhuah zalen lo. vawiin a kan sira thu kan unau bjp mla te nge ngei pawh hi mahni duhthu a awm thei lova khuah khirh tlat an ni a an hotu lu ber pahnih tih loh chu midang reng reng pawh mahni duhthu a zalen taka hun hmang an awm lo chutiang chuan an party chhung leh pawn a mi chi tin reng thunun a khuah khirh tlat an tum a. ram chhunga TV channel lian ber ber leh kan media te bjp leh Modi a hmanrua a an tang ta mai hi mi tam tak chuan kan hrethiam lovin mak kan ti mai thei. Heng TV channel lian leh media house lian tak tak neitu te hi ED in case pahnih pathum te an siam sak deuh vek hlawm avangin an tan Modi a lama tan mai loh chu duhthlan tur dang a awm lova. Nangni pawh an dinhmun angah hian ding ula hetiang hian in ti ve tho vang. Chutianga Media House liante an thunun vek bakah chuan Judge te, Sumdawng lian leh thil siamchhuahna lama hnathawk lian tak tak te thunun tumin an ve thlem reng bawk a. An party ni lo party dang sawrkarna state te reng reng hnathawk thei lova siam an tum a. Aam Aadmi Party kan sorkarna state pakhat Punjab-ah pawh Budget session ko turin Chief Minister-in Supreme Court kawngkhar a kik a ngai hial a nih kha. Tunah Telengana sorkar pawh an Bill pass sa sawm pahnih zet pawmpui duh lova Governor-in thlaruk chhung a kawl tlat avangin Supreme Court-ah an kal tih te kan hria a. An party ni lo, party dang sorkar te reng reng hnathawk thei lova siam zel an tum mai hi eng nge awmzia ni ngai ni? Hetiang hian ram in hma sawn thei dawn em ni le? Pathianin ram rawngbâwl theihna tur chance ṭha a pêk zawng zawng hmang ṭangkai lovin Prime Minister hian a liam tir ta vek a nih hi. a tawp nan kan unau bjp member te hnenah hei hi ka chah duh hetiang no confidence motion tih vel mai mai buaipui hian in hun khawh ral duh tawh suh u, vawi eng emaw zat in tum hlawh chham tawh a, aam aadmi party mla te hi party dang mla te anga suma hlei mai mai thei an ni ve lo. Tunah sawmruk pahnih kan ni a, sanghnih sawmhnih panga inthlan zawh ah tun hma kan dinhmun sawmruk pasarih ah kan let leh ngei ka beisei bawk. Suma lei chi kan ni lova, lei min tum tawh suh u ka lawm e.